Good evening people and this is Shooter! Welcome! Tajdlix li anki inti ħatibda zellaq il-kliem bl-Ingliż waqt il-programm tagħna x'bħalissa hekk moda. Għal imma x'inhi?
Oh, ma m'intix qed tisma' dal-polemiċi kollha li qed jinqalgħu. Għaliex vera huwa ħafna mill-programmi li qed jiġu trasmessi fuq televiżjoni tagħna sma' nipprova. Ngħid kollox bil-Malti. Qed jispiċċaw jitkellmu bl-Ingliż. Issa da forsi tajjeb għax hawn ħafna barranin f'Malta u jibdew jifhmu huma wkoll. Imma dan l-argument ma nafx jiena, l-Ingilterra, hemm ħafna Indjani, allura x'jagħmlu? Il-BBC, il-BBC jibda jxandru bl-Indjan? Għidli naqra. Good evening, this is the BBC News, welcome to... Pero, pero, hija diffiċli. Sorry, dak ma kienx Indian.
Ma nafx kien. Eh, però li hu żgur illi saret diffiċli ħafna illi wieħed jitkellem biss bil-Malti minn ma jdaħħal klim l-emmulaw. U hemm liġijiet eh, għal dawk li jaħmu fit-televiżjoni, hemm liġijiet li forsi mhumiex daqshekk infurzati, imma suppost inti titkellem bil-Malti kif suppost miktub u mitkellem. Ismagħhom! U aħna ma nistgħux ma nagħmlu xejn. U allura x'għamilna?
Aħna bħala shooter, shooter,

U llum ħa ninsisti man-nies ħa nilgħab anke logħba biex naraw li jitkellmu kemm jifilħu bil-Malti. Nejka li ntfajt fej tabella illi flok għamluha bil-Malti għamluha bl-Ingliż. Keep clear. Keep clear missa żommu hawn miftuħ. Ħa nagħmillek eżami żgħir. Jekk għal minuta sħiħa jirnexxielek titkellem miegħi bl-Ingliż, jiena ħa ntik żewġ biljetti biex tiġi tara d-Danusan, l-aħħar show. Żommu li minuta titlaq issa. X'ismek? Martes.
Leli.
Int?
Grezju.
Ġorġin. Kemm ilek miżżewġa?
Jien xebba.
X'kien xogħlok?
Welder Ben. Welder! Kif kif welder bl-Ingliż? Kont naħdem it-tarzna. Aġenta.
Ta' xiex?
Tal-proprjetà.
U flimma proprjetà tispeċjalizza? Fid-djar.
Il-garax li kien il-karozza. Garax! Ah!
Ma garax għandna kell moħra bil-Malti. U x'jagħmel dar tajba minn dar ħażina, x'irid ikollha? Efe, ma eh, eh, skont it-tip ta' ma kif tkun mibnija, il-ġebel li kollha, ehm, karatteristiċi Malti. U x'kont taħdem?
Supermarket. Supermarket bl-Ingliż, sinjura, ħej. Qed iżżomm, eh? eh U x'inhu mela. mal-passatempi tiegħek? Il-passatempi passiġġati fil-kampanja, il-baħar, nivjaġġa. Naħseb li ħaqqek. Ħaqqa, ħaqqa, sinjuri tu għaxab ċipa broset, brava. U inti u kol ħantik zoċ biljetti biex tiġi tara d-danu sa. Tajjeb, brava.
Ħa ngħidlek toqgħod taħseb fuqha diffiċli, eh? Diffiċli, diffiċli, bħalma qisu diffiċli ħafna biex aħna l-Maltin u l-Għawdxin inġibu rwieħna sew fit-toroq Maltin. Imma aħna xuter naħsbu għal kollox u għandna lilu biex daħal ftit sens komun fit-toroq. Lil ħorni, fidejk ħorni.
Jena ħoni, ħanurikom xrajna din il-ġimgħa ma jallati biss! Oj, dan il-ġenju id-deċida li jissu kontra triq. Sewet l-aħħar darba, ir-regoli saru biż-gwida u mbagħad jagħmlu li żommara jridu tal-mistħija x'importaħ minn tabelli fleġeġ u karozzi resqilleħ. Le! Dan spiċċa jissogra l-ħajja tan-nies, jikkawża paniku u jaħseb li t-testijiet ta' sewqan huma logħba. Jekk din mhux majjela ta' kbira, ma nafx irid ikun. Proset għalik hej, inti rbaħt il-majjal tas-sena għax tal-ġemgħa qasu biżejjed. Jiena ħoni u dawk x'kienu l-majjalati ta' din il-ġimgħa tinsewx tibatuli iktar fuq WhatsApp. Jasra kemm tpaqpuni għandi bżonn break.
Proset ħorni u jekk taraw xaġa wertit. ċaħġa ċaħġa interessanti. Suguza. Eh, Suguza ma sirx bil-Malti. Ibatu ilna fuq dan l-indirizz elettroniku jew kella fuq dan il-telefon number. Prof, tajba, eh. telefon number, telefon.
Number, telefon u number, numru telefon. Telefoni. Isma, tix tix nilabbu loba. Xiex. Eh, ħanqot nistaqsik. Għan għamlu bħattiċe. Eh, ħanqot nistaqsik traffarijiet u naraw daqqa xej inti. X'ismek? Krisander.
Deġa tlif ta' Krisander zgur mux xaħġa maġja Krisander. Eh, ma jekk ismi, eh, xnajdlek. Kem għandek zmin?
47.
Vera diffiċli. Eh?
X'taħdem? Eh, jina għattur komiku fuq il-televizjoni Maltija. Fuq li ma stazzjon?
Fuq l-wan.
Ah! Wan.
Imma wan nisi. Imma ċandu xaqsam bl-Ingliż. Oh, xaf, araħi, ħana il-ex għamel, mullem, ħana il-ex ħana ibdan kelmu bil-Malti fuq, ħana ibdan kelmu.